Selâm aleyküm, sayıqlı dostlar! Lâle telekanalımızda Aç oldım programmamıznı başlaymız. Balalar, azırsıñızmı? Ee! Bugün qızlar sizler içün yantıq pişirecekler, demek, keliniz bizim qızlarımıznen tanış oluñız. Meniñ yanımda kim? Aliye.
Onıñ yanında kim?
Emine. Onıñ yanında kim?
Vasfiye.
Doğru.
Demek, Aliye, Emine ve Vasfiye bugün sizler içün yantıq pişirecekler. Qızlar, keliniz aytıñız, onıñ içün biz ne işletecemiz? Oqlav! Hamır.
Hamır. Bu nedir bu? İrimçik. İrimçik.
Tuz ve
yeşillikler. Taraqot ve mağdanoz. Tuz.
Tuz. Doğrudan da bizde tuz, tuz da bar. Endi qızlar, ıı, birimizge başta kerek yeşilliklerni doğramağa. Ee? Birimizge kerek tuznen, ıı, irimçikni qarıştırmağa. Birimiz tavamıznı qoyacamız ve hamır yayacamız. Qani, kim ne yapacaq? Men hamır.
Siz ekiñiz bir komanda, biz ekimiz bir komanda, e, Aliye? Olsun öyle? Demek, siz ne yapacasıñız? Hamır yaydıracañız. Hamır yayacasıñız.
Mına sizge hamır. E, sağ oluñız. Tek tübüni, tübüne un sepmege unutmañız, yahşımı? Mına un sepiñiz başta. A biz doğraycamız.

Aşhanege kirgende er vaqıt elçiklerimizni yuvamız, doğrumı? Biz ne qoyayıq, tarahod qoyayıq ya da maqdanoz? Tarahod. Tarahod qoyaq, yahşı. Mına tarahodımız. Kel, mına bu qalın yerini men alayım, sen ise doğra. Kesmege?
E, tek kiçkenecik, kiçkenecik etip. Bax, canım, bax. Bir dane, bir dane.
Bir dane, bir dane, bax, mına böyle.
Köresiñ? Öyle.
E, parmaçığınen?
E, tut, tek parmaçıqlarına mıqayt ol, yahşımı? Öyle. E, soñ, qızlar, siz neçe kişisiñiz? Oldumı? Beriñiz mında. Ber. Qanı, keliñiz, hatırlayıq, yantıqlarnı biz neden yapamız? Bağnanoz.
Bağdanoz ne daa yapamız? Daa ne qoşamız içine? Et qoşamızmı kemerde? Mında pıçaq bar, eger qızlar sizge kerek olsa, çıqarıñız mına mında pıçaq. Mana, Emine, mana pıçaq bar mında. Aliye, muqayt ol canım, tek muqayt ol, barma çıqarma. Kel, yardım eteyim saña? Baq. Mana! Et qoşamız yantıqnıñ içine?
Elbette. Soğan qoşamız, kimerde qıymanen yapamız, kimerde qaşqavalnen yapamız, e? Soñ da mını baqamız. Soñ da mını baqamız, doğru. Ya yantıqnen beraberden onıñ ağası bardan, bilesiñiz, kim o? Kim? Çiberek. Tan hamıraşlar, qani keliñiz hatırlayıq hamıraşlarnı. Baqıñız, toqtañız, toqtañız, qızlar. Hanımlar, men sizge şimdi yapıp bereyim. Qani hamıraştan daa neler yapamız? Oy!
Fahaş yapamız. Doğru.
Daa? Da, yapamız. Mında qaldırarım azçıq, qalğanı alarım, yahşımı? Aliye! I. Biz hamırdan az aşlar yapamız.
Sarma. Yoq, sarmanı içine biz hamır qoşmaymız.
Kubita yapamız. Doğru.
Samsa. Doğru.

Kelecek yayınımızda endi biz tatar aşı yaparıq. Yahşımı? Yahşı. Mına men sizge şimdi hamırlarnı azırlayım, siz olarnı Aysin, men hamırnı özüme alayım. Men sizge tomalaçıqlar yaparım, siz mında yayarsıñız. Yahşımı? Azıçıq un. Men endi bir dane aldım. Bir dane oldumu? Sen azıçıq-azıçıqdan yap. Bunıñ küçün yetecekmi? Böyle. Eee.
Yavaş. Kel, mına, yavaş, yavaş. Men saña yarısını alayım. Saña çoqluq etedir, e? Ana, yarısını etedir. O balaban pek.
Eee, pek balaban. Onıñ içün azçıq, azçıq yap. Sen balalar bağçasına barasıñ, Aliye? E? Sizge anda aş pişirelermi?

Yoq.
Balalar bağçasında öyle şeyler yapmaylar, e? Sen ne dep izleysin anada? Böcek hıdırasın, ne yapasın sen onıñ içine? Kesiyorsun? Ayde, kes bir yer, bir yer, azçıq, azçıq. Maşallah. Siz Eminenen tata qardaşsıñız, e? Ya ekiñiz ne yapasıñız evde? Abon, abon ekesine ye. O, eski Qırımda yaşay. Ya sen? Kamenkada. O Kamenkada yaşa.
Aqmeçte yaşa demek, e? Eski Qırım yahşımı ya da Kamenka yahşımı? Mında Aqmeçte yahşımı? Aliye. Eski Qırım. Ne içün?
Anda tabiat yahşı, e? Dağ bar, orman bar, e? Anda Menim Allam ve qırtana yaşay. Maşallah. Sen de bek musafirlikke barasıñ olarğa. Ya sen, Vasfiye? Men?
E, sen qayda yaşaysıñ? Men yaşayım Aqmescitte. Ya sen ne yerni begenesiñ? Aqmescitni, Yalta, Aluşta, bilmeyim, qayda begenesiñ? Aqmescitte.
Aqmescitte begenesiñ? Kim qayda doğdı, anda begene, e? Ya Aliye, eger böyle eminen ve sen baqsaq, kim yaramazcı?
Men qadilleri. Yoq, ekiñizden kim yaramaz? Ana. Birisi ki. Ne içün biriñiz yaramazdırsıñız? Yoq.
Aliye, kim yaramaz?
Smetoşarif diyorum adılar Eko Daniye. Eko Daniye? Aa! Şimdi bütün dünyâğa olarnıñ adlarını aytacağımız, e? Ben mektepke baram. E, e, Eko Daniye, e?
Olar oğlan balalar ya da qız balalar? Oğlan. Ebet, oğlan balalar yaraması, qızlar yaraması olmaylar bir vaqıt, e? Qızlar er vaqıt aqıllı olalar. Olar urmaylar qızlarnı.
Aa! Sen ayt, olmay qızlarnı urmağa. Yaramaz balalar uralar qızlarnı, e? Ayt, qorqaqlar qızlarnı uralar aytarsıñ, yaşamı? Qorqaqlar qızlarnı qorqalar. E, onıñ içün uralar, e? Mana böyle markon yapmağa.
Sen körsetmesiñ, men de seni köteklerim sonda.
Men seni olarığa köteklerim.
Ana, qorqunız, endi qısmet olsa küreşçi öse, yavaş-yavaş. Ya sen babañ qızçıq olsañ, kim olacaqsıñ? Ne iş yapacaqsıñ, balabañ olsañ?
Men? İ? Men olarım, qaçan öserim, olarım.
Emine, ya sen kim olacaqsıñ? Men oyuncı. Oo,
maşallah. Men olacağım Milka Hop. Men olacağım Alf Yester. A, sen
azçıq un sep, yapışmaz soñ. Un sep, Emine, ana un. Ana, e, sep. Yapışmasın.
İ, yapışmasın dep, e. Mana, men de un, un sepem, o, men teşkere un septimmi ya da yoqmı, e? Sen işin doğramaysıñ, a qız. Sen kim olacam dediñ, men eşitmedim, Aliye.
Muzıkanttım. Oo, sen muzıka çalacaqsıñ? Maşşallah, soñ bizge aşhanemize kelip, çanaq çölmekten bir muzıka çalarsıñ, e? Bir qaytarma toşersiñ, biz mında soñ. Sen ne istegen ediñ? Tatar aşı istegen ediñ, ne? Men
Molièrni tansı. Oynamağa?
E, ketem. Maşallah, sen edi oynaysıñ. E. Ya sen? Rossiye kim olacasıñ? Men olacam pevitsa. Yırcı olacasıñ.
Yırcı olacam. Episi artistler, mında ansambl endi azır eken. Birisi oyuncı, birisi yırcı, ekincisi, üçüncüsi çalğıcı. Ya men alıp barıcı olacağım ğaliba, men tek laf etip turacağım, soñ bir komanda yaparıq, e? Men qatnayım muzıkaya ve
ne böyle kesmege? İyi, men saña soñ yardım eterim, kes nasıl bilesiñ. Ve men yırlayım. Mına endi ösecekler yavaş-yavaş, qısmet olsa. Siz mında maña yırlarsıñız, oynarsıñız, Aliye biz kibi muzıka çalacaq, men siz sevgen aşıñıznı pişirip, diñlep-diñlep pişirecem. Yahşımı? Endi, qızlar, tez-tez çalışmaq kerek, laf ete-laf ete, şimdi programmamız bitecek. Kel, men saña endi yardım eteyim. Ap-ap-ap-ap-ap, ber pıçaçığını. Mana, tut. Bir, eki, üç! Qanı kim birinci? Komanda, başladıq! Siz endi yantıqlarıñıznı yapacaqsıñız, biz qavuracamız, ya, liyeni? Biz yapacamız yantıqlar, öyle. Yantıqlar.
Esas işni biz yapacamız. Qanı doğrayıq şimdi tez-tez. Ap, ap. Soñ da yaparım. Ne yapacasıñ daa? Daa doğraycasıñ? Ee. Oho, çoq olmaycaq?
Yoq, men isteyim.
Mence, çoq olacaq. Aliye, biz epsini doğradıq. Soñ yapma.
Endi qarıştıracamız, baq. İrimçikni men qoyarım mında. İçine taşla tarahuatlarnı.
Polya mı? E, e, e.

Men?
E?
Futbol baqmağa. Oo!
Maşallah! Boks yoqmı? Soñ, futbol nasıl kete, çempionat yahşımı? E? Maşallah! Qana, kel endi temizleyik mında. Azıcıq tuz sep üstüne. Yahşı.
Tek epsin degil. Daa nazıçıq. İyi. Endi andan çıqar bir dane qaşıcıq ve qarıştıramız. Qana, qızlar? Men dört yem. Ya sen? Emine, ne oldı canım? Kel sana yardım eteymi? Baq. Böyle aylandıramız. Daa bir kere yapamız. Aylandıramız ve daa bir kere. Şimdi irimçikni. Varılamaq.
E.
Kerek olacaq.
Doğru.
Mına böyle etip yahşı etip men sizge qarıştırıp bererim. Soñ siz özüñiz olarnı qapatarsıñız, yandıqları yaparsıñız, men ise sizge qavurarım, yahşımı? Qana, qızçıqlar, er kes ögüne birer-birer hamır qoysın. Men bilem nasıl qapatmağa. Yahşı, şimdi epimizge körsetersiñ. Şimdi. Men
bilmirim. Sen bilmeysiñ? Bilem.
Bilesiñ, seni körsetersiñ. Qana, ögüne hamır al. Bir dane hamır çıqtı, mana saña hamır. Mana, ap, qoy. Buna men saña şimdi. Qoy bererim irimçik, bax. Ap! Ana, men qaşıq alayım. Yoq, mende bar qaşıq, yeter. Men saña şimdi qoy bererim. Mana. Tavamız qızdı, qızlar, sizlerni bekley. Yantıqlarıñıznı bekley. Böyle?
E, toqta, toqta, toqta, şimdi, mana, şimdi tatañ körseter saña. Sen yantığın ğaliba bunsı keçkene olacaq. Onıñ içün kel mına bu balabanca soyunal. Baq, men saña qoyıp bererim. Sen qadına körset nasıl yapmaq kerek. Hana, hana, hana, körsetiniz, nasıl yapmaq kerek? Bir tek üstüni degil, mına bu köşeçiklerni qapatamız, parmaçıqlarımıznen basamız ve köşeçiklerni qapatamız, bas parmaçıqlarnen, açılmasın, mına böyle. Asılında, çetini biz çıgırçıqnen kesemiz. Eger o olmasa, evinizde tepsi olsa, yeter, onnen kesmege mümkün. Baq, yuvarlatamız. Baq, bir, eki, üç, dört, beş, altı. Oldı! Ana, bizim yantıqlarımız azır. Qani, qızlar, özüniz de yapıp baqıñız. Mana şundadan bir dene tepsi bererim. Qana, kel, birinci yantığımıznı bismillah dep alamız ve qavuramız. Devam etemiz. Qani, qoy ögüne. Ögüne qoy. Hamır al, hamır al, canım. Qani, kel, men seni yantığına qoyayım. Ekinci yantığımız. Qani, üçüncisi. Üçüncü yantığımız. Ve böyle etip işimizni devam etemiz. Mına, bizim bir tavamızğa üç yantıq sığdı. Mına baqıñız, bir tarafı qırmızı oldı, endi onı aylandıramız. Qana, qızlar, tez-tez, çünki men bir danesini, endi bir dane yantığımıznı alam. Op! Qana, qızlar, tez-tez, tez-tez, tez-tez, tez-tez. Siz meni artımdan yetiştirmeycesiñiz şimdi. Baqıñız, nasıl pişe. Yantıqlar. Siz sevesiñiz, e, yantıqnı? İyi. Kel, canım alayım.
İşte, dostlar, biz tez-tez yantıqlarımıznı pişirdik. Endi ise azır, aşamağa azırmız, öyle mi? Qana aşada baqıñız, men ise sağlıqlaşarım seyircilerimiznen. Buyurıñız, buyurıñız. Aşamağa mümkün endi, öz elçikleriñiznen yaptıñız o yantıqlarnı. Qana, qana, qana, qana. Emine, buyur. Qana. Aliye açıldı, e? Açıldımı? Ayse, aşada baq. Men ise, dostlar, sizlernen kelecek yayınlarımızğa qadar sağlıqlaşam. Bizim yayınlarımıznı qaçırmañız ve emin olunız, ilerdeki yayınlarımızda daa da güzeller ve güzel retseptler yapmağa tırışacaqmız. Körüşkence, sağlıqnen qalıñız. Lezzetlimi?
İyi.
Aş olsun.